Nĩ ngatho mũno mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, niĩ njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi, na ndĩ mwĩthetheria wa mbarĩ ya Ngoru. Ethetheria nĩo Wambũi, na niĩ ndĩkĩrĩ mũihwa na Njirũ a mbarĩ ya Rwara kuma kũrĩa Mũrang'a, na ndĩkĩrĩ mũthuri wa rika rĩa Maina, Maina marĩa mekagĩra ngotho. Baba nĩ wa rika rĩa Mwangi, Mwangi mũrira rwa Manduti. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩngwenda tũnyitanĩre ngĩmũrehera tabarĩra ĩno itũ ya ũndũire. Nĩtwĩrĩga gũkorwo twĩna tabarĩra ndakoretwo ndĩnayo kũrĩa Aberdare yegemainie na ũgo nĩ kĩĩ, mũndũ mũgo nũ? na mũrogino. Ti tabarĩra ĩyo ndĩrenda gũcokera, no nĩ ngwenda rũrĩrĩ rwitũ rwambe rũtaũkwo wega biũ atĩ mũndũ mũgo nũ, we mwene Papa Sĩrĩ nũ. Na thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ tũthomaga, gĩkoragwo na ng'ano nyingĩ mũno ciĩgĩmainie na Ayahudi, Na nĩ kĩrĩ handũ kiugaga, Mwĩhoki mũndũ wa thĩ nĩ mũrume? Mwĩhoki mũndũ wa thĩ ĩno nĩ mũrume? Ndenda kuuga ũguo nĩkĩ? Tondũ niĩ nĩ ngũranĩte wega mũno ĩrĩo na ĩteo. Mwĩhoki mũndũ wa thĩ nĩ mũrume. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩhokete mũno pastor ataugĩte ndangĩka. Kwĩ mũndũ gũgĩkĩa gũgĩtuka arĩ kwa mũndũ mũgo, mũndũ mũgo ataugĩte ndangĩka. Mũndũ mũgo angĩmũgiria ndangĩka. mũndũ mũgo angĩmwĩtĩkĩria nĩegwĩka ũguo. Ũrĩa ũngĩ nake mũhunjia arakiugire no nginya eke ũguo mũhunjia araugire. Ũrĩa ũngĩ mũhunjia arakĩreganire na ndeto ĩno no mũhaka angĩregana nayo. Ngenda kuga atĩa? Mwĩhoki mũndũ wa thĩ ĩno ya Ngai nĩ mũrume. Gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ kwĩhoka kana kũigaga mwĩhoko wake mũno harĩ mũndũ wa thĩ, nĩ mũrume. Nĩ ndĩũka na tabarĩra ĩgĩmaine na ithuĩ itũ na nĩgetha rũrĩrĩ rwitũ rwambe rũmenye gĩthitũ nĩ kĩĩ, tondũ matirĩ mamenya gĩthitũ nĩ kĩĩ. Na ithitũ nĩ mĩthemba ĩigana, matirĩ mamenya. na mũgĩkũyũ thĩiniinĩ wa mũmbĩre wa mũgĩkũyũ, ngoro ya mũgĩkũyũ nĩyendete mũno ũhoro wĩgiĩ maini na ũngai. Koguo mũgĩkũyũ ũngĩhĩngĩcithania mathani tu hani, ũmwĩre haha nĩho Ngai arĩ, na one kaũndũ kararehana na ũngai. Mũgĩkũyũ hau ndũngĩmũkũra. Na mũthũngũ nĩ mũgĩ, nyakerũ okire na raini ĩyo nĩgetha akũbũbanie mũgĩkũyũ. Tondũ nĩ akorire ũngai ũrĩa wĩna mũgĩkũyũ wĩ igũrũ mũno. Ndauga ũngai nĩkĩ? Tondũ... Ndingĩcoka mbara nginye ona harĩa. Mũgĩkũyũ Ngai wake arĩ hinya mũno, ona ũmũthĩ ũyũ Ngai ũcio wa mũgĩkũyũ no arĩ hinya. Koguo ndĩrenda kuga Ngai ũrĩa warĩ kuo wa mũgĩkũyũ arĩ na hinya na nowe Ngai ũrĩa warĩ kuo nao, nowe wĩkuo ihinda-inĩ rĩrĩ na ena hinya mũingĩ mũno na bado still no agakorwo arĩ na hinya harĩ rũciaro rũrĩa rũgakorwo kuo ithuĩ tũtarĩ kuo. Koguo ndĩrenda kuga atĩa mwĩroreri na mũthikĩrĩria? Ndĩrenda gũthathaũra wega mũno mũno mũno mũno mũno makĩria mũno, nĩgetha mũndũ ndakae kũhĩngĩka kana ahĩngwo nĩ gatindiri kana kagutuĩ ehere raini-inĩ ya ũngai, arorerie meciria make harĩ raini-inĩ ya mũndũ wa thĩ, aa gũtigaine ũguo, ndenda kuga ũguo nĩkĩ, mũgĩkũyũ ndarabatara maũndũ maingĩ, mũgĩkũyũ abataraga erwo tu we ũkiuma gwaku kĩroko nĩ ũkwĩgagũrĩte ngima, we Ũgĩthiĩ gũcenjia nguo bedroom nĩ ũhĩngirwo na wagũa. We gĩcanũri kĩrĩa ũgwĩcanũraga nakĩo kĩroko nĩ kiunĩkire. Ndarabatara maũndũ maingĩ. Mũndũ ũcio akũgeithia, akwĩra ndeto o icio, meciria maku angĩkorwo nĩho ũgũcemanagia mũthenya ũcio na kĩng'ũki gĩa gũgũtunya indo ciaku rĩ. ũkahĩngĩcwo meciria, ũkona mũndũ ũyũ, Ngai amũhete ũhoti na hinya wothe wa kuona maũndũ marĩa marĩ nduma-inĩ. No we ndũnagĩa na rĩciria rĩa kwĩyũria atĩrĩrĩ, kwĩgagũra ngima rĩ, na mũtũrĩre wa kũndeithia thutha-inĩ kwĩna need ĩrĩkũ? Ũyũ anjĩra. Kũhĩngwo ngiuma gũcenjia nguo rĩ, kwĩna need ĩrĩkũ mũtũrĩre-inĩ na mũndũ atũraga ahĩngagwo? Gũkorwo gĩcanũri kĩrĩa ngwĩcanũraga nakĩo njuĩrĩ nĩkiunĩkire kamũtĩ kamwe. kwĩna need ĩrĩkũ mũtũrĩre-inĩ? No nĩ tondũ ngoro-inĩ ya mũgĩkũyũ nĩ endete Ngai akambĩrĩria gwĩciria ciama cia Ngai iria iringĩirwo nĩ Ngai thĩinĩ wa mũndũ ũyũ nake no ende aringĩrwo ciama ta icio. Koguo mũgĩkũyũ ũngĩmwĩra hau tiho Ngai arĩ mũkũhĩtania o kĩroko tondũ ekuga mũndũ ũyũ nĩ anjĩrire ũma. No we wĩ mũgĩkũyũ nĩ ngwenda gũkũhatharia. ũjihadhari zaidi. Nĩkĩ gĩatũma ngwĩre ũguo? Kũrĩ andũ makoragwo mathondekete, nĩ ndauga nĩ ndĩũka na ũhoro wĩgiĩ ithitũ no ũmũthĩ ndikwaria ũhoro wa ithitũ icio, ũmũthĩ ndĩrenda kwamba kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ wega mũno mũmenye mũndũ mũgo nũ kana ndungata nũ na mũmenye... ona ũcio ũgũtungatagĩra kanitha nũ? Tabarĩra iria ngũkorwo ndĩnacio haha mũthenya wa ũmũthĩ, ti ĩrĩa ndĩracokera, ĩrĩa ndaheanĩte, no nĩ ndĩrenda we mũgĩkũyũ rĩ, Ngai akũhingũre meciria na nĩgetha wone tu, we wehoka mũndũ wa thĩ nĩ wathira. Ndĩrenda kuga atĩa mũthikĩrĩria na mwĩroreri? Atĩ mũndũ ũcio to nĩ arĩkia gũkwĩra ũguo maũndũ macio mothe rĩ, na nĩ akũgeithirie rĩ, Kĩrĩa ekwĩhakĩte moko-inĩ make rĩ, ndũnahota kũmenya nĩkĩo gĩtũmire one kaũndũ kani, gaku ga kũrĩa mũciĩ. Tondũ ũkwamba we wĩyũrie meciria-inĩ, niĩ nyũmba ngiuma nyuma wiki, gũtirĩ mũndũ uma kũu nyũmba. Ũhĩngĩcirwo meciria, nĩ kĩrĩa ehakĩte moko kĩna hinya ũcio wa gũgũtunya we indo ciaku. Koguo ithabu ihũthũ nĩ rĩrĩkũ? Mũndũ ũcio egũkwĩra atĩa? Niĩ ndĩrorĩrĩria kũrĩa gũteithagia ciana mwena ũyũ, nyumĩte kũndũ kũna kũraihu mũno. Njũkĩte nĩgetha ndeithie ciana iria cirĩ cia ngoriai kana cia ndigwa, kana atumia a ndigwa kana ũguo. Ũrore wone mũndũ ũyũ ũrakua andũ arĩa mataciaranĩirwo tha-rĩ. ũyũ nĩwe wĩna ũngai ũrĩa wa ma. Nacio ngomi angĩgĩkorwo cirorereirie karaini gaku ũtunyĩrwo indo ciaku raini-inĩ ĩyo-rĩ, nĩ ũgũtunyĩrwo raini-inĩ ĩyo. Nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo? Tondũ harabatara haumĩre mũnyanyawe ũngĩ ũmwe we ũtekũmuonaga, oke auge Niĩ nĩ wandeithirie mũno, na cabi ici ũrona nĩ cia ngari ĩrĩa yakwa. Ndiarĩ na mbeca cia kũgũra ngari na nĩ wandeithirie tondũ mbeca iria cia ciaranire nĩ ndahotire kũgũra ngari. Hĩndĩ ĩyo arauga ũguo ũrĩ o haha ũgegearĩte ta kagege ũrorete mũndũ ũyũ. Mwĩroreri na mũthikĩrĩria, woi ũgĩe na ũgĩ mũingĩ mũno. Mwĩhoki, mũndũ wa thĩ ĩno nĩ mũrume, nĩ Ngai. Mũndũ ũcio arĩkia kuuga ũguo, harĩa ũgũtigarĩte kuumũkanio nĩ waumũkanio. Tondũ nĩ wauga kweli ona haha ndũngĩeherera nĩho Ngai arĩ. Ndagera gacĩra karaihu nĩgetha ndĩrĩũka njũke nginya kanitha-inĩ we wĩ mũgĩkũyũ na wĩ kanitha-inĩ, we wĩ ũndũire-inĩ na wĩ ũndũire-inĩ, na no ũrathiĩ mbũgũ-inĩ wĩhũge. Niĩ ngũka tu na ũma ũrĩa wĩho, ũwĩigue kana wage kũwĩigua. Wĩ wa gũteithĩka nĩ ũgũteithĩka. Okorwo ndũrĩ wa gũteithĩka rĩ, ndũngĩteithĩka. Nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo? Tondũ mũndũ ũyũ rĩ, nĩ ona maũndũ maku rĩ, na nĩ ateithirie ũrĩa ũngĩ rĩ, na nĩ ma nĩ wona oka na cabi kuuma harĩa rĩ, nĩ indo ciaku iroretwo ũrĩa ũgũtunywo nĩ acio erĩ. Na kĩrĩa marahũthĩra in the name of God, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ũrĩa wombire thĩ ĩno na igũrũ nĩrĩo maroka narĩo, rĩtwa rĩu. Koguo nawe wĩ mũgĩkũyũ ngoro-inĩ yaku nĩ wendete Ngai na nĩ wendete mawĩko ma Ngai, ũkona mũndũ ũyũ nĩ akũhĩngĩcire meciria, ũrabatara wĩkwo atĩa? Wĩrwo, thiĩ ũrehe wĩna mbeca cigana? Thiĩ ũrehe mbia iria wĩnacio, tũcihoere, ciongerereke, Nake ũyũ akauga, Ĩhi, o na niĩ nĩngũkĩte na ciakwa nĩ getha ũcihoere, ndĩ kĩndũ kĩngĩ ndĩrenda kũgũra. Wee wahĩngĩcwo wathira, ũkuuma hau ta mũgũrũki, ũthiĩ bengi, ũrute mbia ciaku kũu bengi ĩyo, na ũrute ciothe nĩ getha iciare maita merĩ, ũgĩcoka gũkinya haha, kĩrĩa gĩkuohire meciria, mwĩroreri na mũthikĩria ta thikĩrĩria haha wega mũno, Kĩrĩa gĩkuohire meciria nĩkĩo kiuma moko-inĩ marĩa makũgeithirie. Ndũngĩendire gũtunywo, no rĩrĩa ũgeithirio nĩrĩo wohirwo meciria tondũ nĩwohirwo na kĩu ũgeithirio nakĩo. Kũheana kĩrĩra gĩkĩ ihinda rĩrĩa ngũkorwo ndĩ haha, heane kahora na nĩgetha ũmenye hatirĩ ngũrani na ndeto icio ndamba gũkũhe. Mbia icio ciaku nĩ ũkwĩrwo wĩkĩre mbahaca nĩgetha ihoerwo na mũhinge maitho nĩgetha ihoerwo. ũũma na kĩhooto nĩ atĩa gũgũthiĩ na mbere? Ũrĩa egũkorwo ekĩrĩte magathĩti maingĩ mũno, hũba nene, nene mũno makĩria, hũba nene ya magathĩti mbahaca-inĩ ĩyo, nawe wĩkĩre mbeca iria waruta bengi, aigĩrĩre haha hĩndĩ ĩyo nĩ ũhingire nginya maitho nĩ getha mbeca ciongerereke mũno mũkĩhoya, na mwĩ ngari-inĩ hihi ya mũndũ ũcio na nĩ ngari ya kahaya ya hinya. ũkona biũ mũndũ ũyũ ndangĩkorwo ena bata na ngiri ciaku magana matano, kana kamirioni gaku kana kĩ, warĩkia gwĩka ũguo, kiugo kĩrĩa egũkwĩra no kĩhũthũ tu, mũrĩtumũra we oro ta ũrĩa mwokire nake, ũrĩtumũra mbahaca yaku thaa ithatũ, o ta ũrĩa wekire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Akĩmwĩra nĩ ndaririkana ũguo noguo ndekire. Nawe werwo ũguo. Bahasha ĩyo ndũrĩ handũ hangĩ ũngĩenda kũingĩra. Ũrĩkinya nginya mũciĩ weterere nginya thaa ithatũ wone mawĩko ma Ngai. Agĩgũciarithĩria mbeca maita merĩ kũgerera mahoya ma mũndũ ũrĩkũ? Ĩyo nyũmba nĩ mbu ĩgwĩtĩkwo kĩrĩa ũgũcemania nakĩo. No tondũ it is too late ndũngĩcoka thutha. Nĩkĩ? Mwĩhoki mũndũ wa thĩ ĩno nĩ mũrume. Nĩtũgũcokereria ikereka rĩa kerĩ nĩgetha mũthiĩ mũkĩonaga mawĩko ma Ngai na ngĩrĩkĩrĩria, nĩmũrĩmenya mũndũ wa ma biũ arĩ mũtungatĩri na arĩ mũndũ mũgo wa Ngai wa ma biũ ũtarĩ wa gwĩthũkia nũ? Kũgerera tabarĩra ya ũmũthĩ. Nĩ ngatho mũno na nĩ ngatho.